L-ilma jkopri 71 fil-mija ta' wiċċ id-dinja. Ma nistgħux ngħixu mingħajru. 71 fil-mija huwa ħafna ilma, naqblu? Hekk hu. Imma 97 fil-mija ta' dak l-ilma ma jistax jinxtorob. Mela, Għax huwa ilma mielaħ. Tinkwetawx! Id-dinja xorta taqdina għax hija tassew xi ħaġa inkredibbli. Dawk it-tlieta fil-mija li baqa'? Tnejn punt ħamsa fil-mija minnu huwa ilma friżat fil-glaciers, fil-quċċati tal-muntanji. u ż-żoni tas-silġ polari. Mela fadal 0.5 fil-mija li jrid jinqasam bejn seba' biljun ruħ, 8.7 miljun speċi ta' annimali u erba' mitt elf speċi differenti ta' pjanti. Studji juru illi għandna biżżejjed ilma għal kollox u għal kulħadd. Kif ġa għadna, id-dinja hija xi ħaġa inkredibbli. Dan ma jfissirx però illi nistgħu nagħmlu kunċerti sħaħ tar-rock fix-shower darbtejn kuljum. Hemm bżonn noqogħdu ftit attenti u nużaw kemm għandna bżonn, mingħajr ħela. Li tagħti każ ta' vit miftuħ bla bżonn, tirranġah jew tirrapurtah jekk ikun qed iqattar, bidliet żgħar illi jista' jagħmel kulħadd, u li jistgħu jagħmlu differenza kbira. Dan hu l-għan tagħna fil-kampanja L-ilma ibda minnek. Qed induru madwar il-pajjiż bit-tour tagħna Join the Drops. Inwasslu tagħrif dwar il-konservazzjoni tal-ilma f'kull belt u raħal f'Malta u Għawdex. Ejja ltaqa' magħna u ara kif nistgħu ngħinuk ma taħlix ilma. Verament nemmnu illi flimkien nistgħu nagħmlu d-differenza. Sadanittant, ftit aktar serħan tal-moħħ. Apparti s-sbejħa ommna n-natura u l-mod naturali tagħha kif tirriċikla l-ilma, it-teknoloġiji tal-lum jippermettulna niġġeneraw aktar ilma ħelu milli n-natura stess tipprovdi. S'issa, kollox famuż! Ngħixu fuq gżira ċkejkna fil-Mediterran. Il-klima tagħna tvarja minn bnazzi għal sħana u l-popolazzjoni qed tiżdied. Però, mill-ġdid, tinkwetawx, għax matul is-snin pajjiżna investa sew fl-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma proprju minħabba dawn ir-raġunijiet. Malta minn dejjem kienet pajjiż skars fl-ilma. Ilna nissiltu man-nuqqas tal-ilma sekli sħaħ. Anke l-Kavalieri ta' San Ġwann ħadu ħsieb ir-riżorsi tal-ilma tagħhom. Bnew l-akwadotti ikoniċi tagħna, pereżempju, biex iġibu ilma tan-nixxigħat min-naħa l-oħra tal-gżejjer. Kif qed tara, imdorrijin nimmaniġġjaw l-ilma tagħna għax minn dejjem hekk kellna bżonn nagħmlu u huwa għalhekk li llum, bħala pajjiż, Qegħdin minn ta' quddiem fl-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma. Sa minn kmieni bdejna bid-desalinizzazzjoni tal-ilma, jiġifieri naqbdu l-ilma mielaħ tal-baħar, inneħħulu l-melħ u minnu nagħmlu l-ilma ħelu li jista' jintuża f'darna. Kont taf illi bnejna l-ewwel impjant ta' desalinizzazzjoni tal-ilma fl-1881? Issa. Mexxi kollox seklu 'l quddiem, għat-tmeninijiet tas-seklu 20, meta bdejna l-ewwel impjant ta' desalinizzazzjoni fuq skala kummerċjali. Bil-popolazzjoni dejjem tiżdied u bit-turiżmu dejjem jikber matul ix-xhur tas-sajf, in-numru tan-nies fuq il-gżejjer tagħna qed jiżdied b'mod konsiderevoli. Jiġifieri, ma tkunx qed taħseb ħażin jekk tistaqsi, Minn fejn id-dinja inġibu dan l-ilma kollu? Jekk tippermettulna naqra logħob bil-kliem, ejja npoġġu n-numri fi ftit perspettiva. Il-persuna medja Maltija tikkonsma 110 litri ilma kuljum. B'kollox, bejn nies tal-lokal u turisti nikkonsmaw 31 biljun litru t'ilma kull sena. Qed ngħidu biljuni bil-b! Bid-disa' żero! Kif jirnexxielna? Hemm ħafna xogħol involut fl-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma li probabilment lanqas tkun taf bih. Ibda biex għandna tliet impjanti tar-reverse osmosis madwar Malta, f'Pembroke, Arlabsi u Ċirkewwa u hemm ieħor li għad irid jiftaħ f'Għawdex. Dawn huna impjanti ta' desalinizzazzjoni moderni li bdejna nibnu fis-snin twenin. U biex tħossok ftit kburi b'pajjiżek, dawn l-impjanti għandhom ir-rekord ta' l-aktar impjanti affidabbli u li l-aktar ilhom joperaw fil-Mediterran. Avolja, kieku jkollok tiftaħar dwar dan ma' xi ħadd niddubita kemm ħa jkun impressjonat. Għax ifhem, Kulħadd jieħu l-ilma for granted u dan huwa dak illi għandna bżonn nibdlu. Waħda mill-ikbar konsumaturi tal-ilma tagħna hija l-agrikoltura. L-agrikoltura tikkonsma madwar 30 fil-mija tal-ilma tagħna fis-sena. Hemm bżonn innaqqsu dan l-ammont jew inkella nġibu ilma minn banda oħra. Hawn tidħol il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li investiet fi tliet impjanti għat-trattament tad-dranaġġ. Hekk hu, l-ilma kollu li jintuża għall-ħasil u t-tojlit jiġi trattat sabiex parti minnu jkun nadif biżżejjed biex jerġa' jintefa' lura l-baħar. Barra minn hekk, kuljum dsatax-il miljun litru ta' ilma mormi jkompli jiġi trattat biex jilħaq livell għoli ta' kwalità u jerġa' jiġi użat għall-agrikoltura u l-industrija. Dan bis-saħħa tal-proġett New Water. Igdem frawla friska għall-ħabta ta' Mejju jew patata ta' Malta mal-ikla tal-Ħadd u żgur taqbel illi dawn huma investimenti siewja. Il-biedja m'għadhiex illi kienet. Illum il-ġurnata saret iktar tip ta' xjenza. Teknoloġiji ġodda li jgħinu lill-bdiewa jkabbru l-prodott bl-aktar mod sostenibbli. Ħafna bdiewa llum jużaw teknoloġiji li huma fuq quddiem nett fejn jidħol l-immaniġġjar tal-ilma, minn drip irrigation għal sistemi idroponiċi. Dawn it-teknoloġiji jipprovdu l-ilma lill-għeruq tal-prodotti b'mod dirett. Din hija sistema aktar effiċjenti milli tagħti l-ilma lill-għelieqi permezz ta' spray, Jew billi issa il-wiċċ biss. Allura, kif qed taraw, matul is-snin, billi llimitajna l-użu tal-ilma tagħna għal dak li huwa biss neċessarju u użajna ilma rriċiklata għat-tisqija, diġà neħħejna ftit stress mhux ħażin minn fuq ir-riżorsi tal-ilma tagħna. Issa, hawn hu fejn intom tistgħu tagħtu daqqatit. Hemm bżonn nagħtu kas ta' dak li jinżel fis-sinkijiet u t-tojlits ta' djarna. Qed taraw dawn l-oġġetti warajja? L-ebda wieħed minn dawn m'għandu jintrema fihom. Minflok, kollha għandhom jittieħdu fiċ-ċentri għall-iskart goff mifruxin mal-pajjiż kollu. Xogħlok lest u ma ntefa' xejn fis-sistema tal-ilma tagħna. Qegħdin naħdmu ħafna wkoll biex innaqqsu l-leaks tal-ilma. Dan huwa xogħol kontinwu għax il-leaks dejjem ser ikunu hemm. Ħares lejn is-sistema tal-ilma tagħna daqslikieku kienet ġisem uman. Il-pajpijiet tal-ilma li jwasslu l-ilma sa djarna qishom il-vini fil-ġisem. L-ilma jżommna ħajjin, eżatt bħalma jagħmel id-demm. Infatti, il-ġisem tal-bniedem huwa magħmul minn medja ta' 60 fil-mija ilma. Bla dubju, xi kultant l-affarijiet imorru żmerċ. Xi organu jkollu bżonn il-kura jew xi pajp jinfaqa'. Illum sirna nsolvu xi ħaġa hekk aktar malajr minn qatt qabel bis-saħħa tar-rapporti tagħkom meta jkun hemm xi leak, u salvajna litri bl-għadd ta' ilma matul is-snin. Qed tara, intom diġà tajtu sehemkom fil-konservazzjoni tal-ilma billi rrapurtajtu l-ħsara. Ibqgħu sejrin hekk! Is-sistema tal-ilma tagħna gawdiet ukoll minn fondi tal-Unjoni Ewropea Dawn qed jgħinuna biex bħala pajjiż nagħtu sura ġdida lill-mod ta' kif nużaw l-ilma tagħna. Infatti, l-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma tagħna għandu futur interessanti quddiemu bl-introduzzjoni tal-proġett Net Zero Impact Utility. Dan ser itejjeb it-togħma tal-ilma tal-vit tagħna, li diġà huwa tajjeb għax-xorb, Dan il-proġett ser jaċċerta wkoll li jsir użu aktar sostenibbli mill-ilma ta' taħt l-art. L-ilma ta' taħt l-art? Dan xi jkun? Meta tagħmel ix-xita, l-ilma li jgħaddi mill-ħamrija u jidħol fix-xquq tal-blat taħt l-art jiġi maħżun hemm u dan huwa l-ilma ta' taħt l-art. Sfortunatament, però, meta tagħmel ħafna xita u jinżel ħafna ilma minn fuq il-bjut u fit-toroq, ħafna minnu jintilef u jibqa' sejjer il-baħar. Ħafna djar li għandhom il-bjar jgħaddu l-ilma tax-xita minn ġol-ġnien għal ġol-bir tagħhom. Mill-ġdid, dan huwa mod ieħor biex ittaffi ftit mill-piż fuq ir-riżorsi naturali tagħna, kif għamlu l-antenati tagħna għal mijiet ta' snin. Jevita wkoll l-għargħar, kif ukoll jagħmel mezz li ħafna mill-ilma jiġi miġbur u użat. Id-darba li jmiss li tagħmel ix-xita, agħti ħarsa madwar darek u 'l madwar u ara jekk hemmx mod kif tista' tagħmel użu minn dak l-ilma tax-xita flok tħallih jibqa' għaddej. Hemm bżonn li jiġi estratt mill-inqas ilma ta' taħt l-art. Iktar kemm ikollna ilma ta' taħt l-art, iktar jibqa' ħelu. Iktar kemm jiġi estratt ilma ta' taħt l-art, iktar isir mielaħ. Sten. Xiex? Jekk qiegħed fl-art, il-melħ x'għandu x'jaqsam? L-ilma mielaħ jgħaddi sal-livelli l-aktar fondi tal-ilma ta' taħt l-art tagħna, minn ġol-blat. Ok, ejja nagħmlu ftit passi lura. Tiftakar kif 71 fil-mija ta' wiċċ id-dinja huwa ilma? U 97 fil-mija minn dak l-ilma huwa ilma mielaħ? Dak huwa ħafna ilma li qed joħloq pressjoni kbira fuq qiegħ il-baħar. Li kieku kellek tiġbed l-ilma tal-pjan kollu, Il-pressa tal-baħar timbotta l-ilma mielaħ ġol-blat u jitħallat mal-ilma tal-pjan. Imma hawn huwa fatt interessanti. L-ilma ħelu huwa inqas tqil mill-ilma mielaħ. Jiġifieri kieku jkollok toqgħod bil-wiefqa sa rkobtok fl-ilma tal-pjan u tieħu bela' ilma mill-wiċċ, dak ikun ilma ħelu. Ħu bela' mill-qiegħ u ssib li huwa ilma mielaħ. Għax fil-blat l-ilma ħelu u li l-mamielaħ jistgħu joqogħdu wieħed fuq l-ieħor mingħajr problema ta' xejn, bla ma jitħalltu, għax għandhom toqol differenti. Bħal meta, sfortunatament, tara ż-żejt jgħum f'wiċċ l-ilma. Iż-żejt ukoll huwa inqas tqil mill-ilma tal-baħar. Ħafna mill-inizjattivi li semmejna aktar kmieni seħħew bis-saħħa ta' investimenti sinifikanti tal-gvern lokali, kif ukoll mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Infatti, huma dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea li għenu biex setgħet issir il-produzzjoni ta' dan id-dokumentarju, kif ukoll il-kampanja edukattiva L-ilma, ibda minnek. Allura, għaliex dan id-diskors kollu dwar l-ilma, jekk fil-preżent qegħdin f'sitwazzjoni komda? Għaliex hemm bżonn nieħdu ħsiebu? Bażikament, irridu nevitaw illi nwasslu lilna nfusna f'punt fejn l-ilma jibda jispiċċa. Jiġifieri li kull wieħed u waħda minna illum jgħin biex nippreservaw ir-riżorsi tagħna għal għada. Biex nagħtu ftit perspettiva, sa mill-bidu tas-seklu 20, ma kellniex problema bl-użu tal-plastik. Ma konniex konxji ta' kemm jikkawża ħsara, issa nisimgħu bih kullimkien u nafu kemm hu problema. Bl-ilma, il-problema hija speċi ta' bil-kontra, qiegħed kullimkien, insomma, kważi. Huwa dejjem disponibbli, kemm tiftaħ il-vit, dejjem issibu, imma ladarba jieqaf, hemm ikollna problema oħra. Jekk naħsbu bil-quddiem u nagħmlu tibdiliet żgħar bħal showers iqsar, ħasil tal-karozza bil-barmil minflok bil-pajp, tisqija tal-pjanti kmieni filgħodu jew tard filgħaxija meta l-ħamrija tkun iktar friska, jekk sempliċement inkunu konxji tal-ilma u nagħmlu użu minnu b'mod aktar sostenibbli, nibdew nagħmlu differenzi kbar. Flimkien, jirnexxielna. Ara kemm kulħadd sar aktar konxju tal-plastik jew kif timmaniġġja l-iskart. Dak għax ġejna konxji tagħhom. Bħala parti mill-kampanja L-ilma, ibda minnek, dalwaqt ser inkunu qegħdin inqassmu kits ta' konservazzjoni tal-ilma lid-djar kollha f'Malta u Għawdex biex ilkoll kemm aħna jkollna l-għodda li għandna bżonn biex nibdew nużaw l-ilma aħjar. Ftaħna wkoll ċentru edukattiv dwar il-konservazzjoni tal-ilma ġewwa r-Rabat. Iċ-ċentru jismu Għajn u joffri ħafna modi interattivi għalikom u għal uliedkom biex titgħallmu dwar l-ilma, minn fejn ġej, kif tużah u fejn imur. F'Għajn tistgħu tistaqsu għal aktar informazzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ilma u tiskopru x'tistgħu tagħmlu biex tgħinu fl-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma tagħna. Tistgħu anke żżuru s-sit tagħna, ilma.org.mt. biex tiskopru aktar. Qed nagħmlu dan kollu għax verament nemmnu li biex inġibu l-bidla hemm bżonn li naħdmu flimkien bħala pajjiż biex nimmaniġġjaw ir-riżorsi tal-ilma aħjar. Din hija xi ħaġa li tista' ssir. Ejja lkoll nagħtu daqqa t'id u nieħdu ħsieb l-ilma tagħna, nedukaw lil uliedna, nagħmlu bidliet żgħar fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Huwa minnu li int